kekuti tiise mukanwa tichitaura hedu zvinotendwa shamwari ka unoziva kuti the way am missing you ka ndatambura wakaba mwoyo wangu enda uchadi kudzosa eh? unozwa rudo rwedu ka ruri kuita ruchiita kukwira ruchikwirira ruchikwirira ruchikwirira anamboziva ndo zvinoita rudo ini ndichifunga kuti ndiri ndega ndinozvinzwa kaiaiwa izvi zvakanyanya izvi unozva chero ndiri kubasa ndechingokufunga iwewe chete sometimes chero ndakarara handidi kunyepa hangu kuti handisi kurara kurara ndikurara asi pandinopatika kuti ndizobata futi manje ah. idambudziko yakaoma nguva yacho eh, maatawaizi maswera mushe ah, taswera zvakanaka ah, maswerao taswera chamwari eh. naidzo hondo dzatanga dzichirwa dzatichiri kurwa kuti ah. nevanhu vekuchechi nevanhu vekuchechi nevafundisi nevafundisi pamwe vafundisi vaitotiti tikanzi iwe mufana iwe eh, washinga kuroora mufundisi unozvigona here mufana ndikati ah, ko handina kuaplaya kaini ini ndakatoratidzwawo namwari uye ko zvakaipei chero dai naasina kuratidzwa namwari kuti ijerasi eh. kanhu kungonditasira pasi kuti kamuvhangeri aka ah. kasina kana post muchechi haasi mudikoni haasi elder akutonzi kwayane akuroora mufundisi munhu wamwari murevi chigaro ndo chinoroora munhu ah, imi kana mwari angokupa nyasha akupawo nyasha ah. kwaise kuisa vanhu vakungondibvunza mubvunzo iyoyo kuti iwe wakaroora mufundisi wako sei kuita kwamwari ndiani angakumisa zvakaoma ini zvakaoma ende takwahondoti vangambwabva vati e tokupa nhingirini usiyane neye nekuti achiri kumboita zvenhingiri zvecollege kana ari kupedzisa kucollege eh, hanzi tokupa kune mirioneya ndati aiwa mirioneya ndeyo yenyu uonawo zvekuita eh. ini andiri kuda ndiyeika eh, wakagona samwari wakanzwa nani kuti ina ndichazoitwa mirioneya nditori birioneya kutaura kunokubhata asazvakuratidza nditori bhirioneya kuti kana kuno zviri muinini eh.
ndakangoda munhu vanhu vanga vada kutondiruzisa kuti kwai haasati apedza kucollege eh. saka tokupa mirioneya wadanana naticha ticha haana mari e eh. eh, izvino ndangopedza akapedza chikoro ndaendi ndiri kuticha kuhurungwe izvino ndakatobvisa pfumo yangu Izvino tiri kutokutora kutokukanda pakitchen. Eh. Makaita basa. Koreko zvinotendwa here chamwana? Ah. Ndimari. Vazhinji ka hwadi zvekuroora kubvisa pfuma eh. inorwadza. Inorwadza.
Ah, makaita.
Ah, makaita zvinoshamisa. Ah, chamwana kana wada munhu ka. Ai, unoibvisa pfuma wakasununguka. Mm. Mm. Ndoba ndarangarira even pandakaenda kumusha kwenyu before ndabvisa pfuma. Mm. The way yandakabatwa ikoko. hana kabatwa zvakanaka shamwari vanhu kwamutokoka chokwadi mwari wavakomborei kwakawere ai ndakaona rudo ini chingosvika kudai omba wakashirwa nemvura yekunwa eh. ah, ndakawana nyasha apa ndichinzi mutoko ndobva ndaroora kwamutoko aiwa haisi mvura chete but iwe wakangozvona kubatwa zvakanaka kwandakaita chakangoda kunetsa paya paya inyaya yekuzombosiyiwa nebhazi kwandakaita pabhora paya payawo pakaita zvisizvo papa ndaka ndatoita stress ndikati a ah, chinumwangwasaasara apa haakuzivi ndoita sei asi kana ndatosvika hangu pamutokosenda ndodzika ah. ndomirira tikati ah but haa bhazi ramakakwira rakazofamba ah, takatozobata rimwe bhazi raitera kare hey vakomana kwandiwena ina ndikuziva asi kwandikuenda kwakakosha ndine goridhe rangu randakawana ikoko rinonzi phillis kusvika tabata bhazi renyu ah, ah, mahwani chaiwo chaiwo kutonzwa kuneta kuronga muchato haisi nyore but can you imagine kuti tatosarika nemaweeks ah. zvichingopera shamwa tingogara tese
aiwa nguva yacho nayo haichaisi yekutamba nayo asi unoziva kuti mwari ane tsitsi eh. pane zvese zvatasangana nazvo nehondo dzatarwa mwari achindiratidza mumavhishini imba achikuratidzai mafishi and unoshaya kuti mwari aizvifambisa sei kuti vanhu munoona vhizheni dzakafanana mhm. mumwe ari kwake umwe ari kwake kwakutongoona vhizheni kuti izvi ndo zvaakuda kuitika izvi ah, mwari mukuru even kubva kwazvakatangira chaiko chaiko pandaka pandai kunamata unoziva ndaingoti inini mufundisi wangu kandinovada mufundisi wangu ndoda kuvanyengetera varoorwe mm. vafare because kutaura chokwadi ka zvisiri zvoda kunge kufadza ya im not flattering you ndoda kutaura chokwadi pamberi pamwari muri munhu ane rudo muri munhu akanaka muri munhu akadzikama so ndainamata ndikatombobainda vamwe elda waya vanzi elda nao amabainda ndikati ari kuramba achingokura achirega kuti aroore mufundisi wangu ngaaroore mufundisi ndichitonamata ndikitsai
kuti jehovha ari kuti aiwa iwe chikomana ngadzivisa zvinhu saka ndiri kuramba ndichinamata ndichitsanya ndichinamata nditsanya dzamaranda akutonzwa kanenge kajerasi wena eh. anoda ah, mwari arundiradza mavision ndiinemi tichienda pasi nenyikatisaa vanenge vatoenda here zveupenyu soka avanyanyasoona kuti hamheno chokwadi mm. ndichiona mavision ndinemi tichiparidza mm. paine macrowds akakura kudai so zvikandinetsa kuti saka zvinhu zviri kuratidza zvichaitika in future kai zvii ndiri muvhangeri ava ndimufundisi mm. ehe pari zvino ndimufundisi wesangano randinopinda mm. ati kumberi uku kureva kuti zvinenge zvichizongoramba tingori pamwe chetee mm. ndazoziva dii kuti mwari ari kutoti ndiwe baba ah, inini pandakaona vision yayo yakada kudaro ndakashaya kuti ndakakurumidza kuconclude ndikati haa ndofunga mwari ari kundiratidza kuti chini ndaiona ndiinini saka ndakangoti haa mwari ndofunga ari kundiratidza kuti chii mm. eh, pasangano pana mm. munhu yaane chipo saka anenge achindibatsirawo chi basa ramwari mm-hmm. ndozvandaitozviudza mumwoyo wangu singazote ichibatsirana zvedu tiri vaviri ah, zvandina kumbozifunga kuti tichazobatsirana tiri vaviri asi ring yandakaona muvision mm. ndakapfeka mm-hmm. ndichiti ring iyi ndeyamvangerudo ndisati ndatombokudisati ndisati matombondiaprocha ndakangoti ah idzi hope idzi mm. dzimbori hope rudzi kwangorota izvozvo chete ndakangopfeka ring iyo ndichiti ndeyani ring iyi ndeyani mm. ndeyamvangerudo saka tochata nawo wow wow mari anoshamisa